сәнгать әһелләренә ярдәм итеп, аны һәрвакыт үз яннарында тотып, һәр истәлекләрен язып менә аның җырлары дәвам итә, әле ул күп еллар, бәлки гасырлар дәвам итә. Аның моңы йөрәгемдә күңелемдә, мин шулай

Киттең бит, менә шулай. Шуннан, бәлки, музейда гөлләр кирәк түгелдер, әмма ләкин мине Хәния апам һәрвакыт ата кояшым гел чәчәктә булды. Аллага шөкер, бәйрәмнәрдә кызлары бүләк итте, җизни бүләк итте, сәхнәдә хуҗасы бүләк итте. Көн дә чәчәк китереп булмый шулай. Монда, бу өйләрдән китергәнем, монда килеш гөрләп чәчәк алып киттеләр. Шуңа, алайса, кояшымны менә шулай сәхнәгә бастырып, чәчәкләр белән утырам. Әйе.

Торалам. Шаярма Илдар, икене чуалтасың. Шуннан нәрсә әйтәсе килә? Менә без әйтеп киттем бит инде, алты бала үстек дип, әйме? Безнең әти гомер буена тальянда уйнады, җырлады. Бу Хәнипаның, бу үзенең гармуны, моны җизнәй Хәнипаның туган көненә бүләк иткән.

Беләзәктәге балалар, Әни дә торган, Балалар, көпә көндез гармун ятып җырлап йөрмәгез әле, көчтән оят бит. Ә нигә җырламаска, без бит тиз генә эшләдек. Нишләргә, калган гомер җырларга кирәкми. Шуңа шушы гармун бик кадерле инде безгә. Менә шулай. Шуннан менә бу микрофонны җизни хан егетләр биреп җибәрделәр. Бик кадерле, моның белән күпме алар юллар үткәннәрдер. Киләчәктә алар бирса монда Нәсәү дип атала ул җегетләр, кызлар. Җыр тавышлыра. Аппаратура булачак. Алар безгә җырларбыз. Шуннан бу җизни, бу гармунга мең рәхмәт. Мин моны монда шутка кертмәем. Мин бу безнең гаиләне булачак. Монда пока торсын. Мин исән булганда монда торыр. Фокуска кертмим, әйтеп куям. Шуңа бөтен кеше килә икән, кем гармунда уйный икән, җырлый, уйный. Мин һәрберсен төшереп, күрсәтеп барам халыкка. Монда инде менә әйтеп үткәнемчә, Хәния апаның э, бер ялгыз булсам 50 га якын күлмәге бар. Монда әле аның яртысы гына. Шуңа сезгә күренче менә болай итеп картиналарны куйдык бит инде менә. Кайсын гына алма үзенә нур бөркеп, үзенчә булып тора. Монда бик күп артистлар килә, кергән саен Хәния апа дип керәләр. Менә күптән түгел Илсөяр Бәдретдин килде бит инде. Шундый матур кыз бит инде, әйме, үзе матур киенә. Киләләр, Эй, Хәнипекаем, синеңчә булмый инде, ди. Чынлап көлеп кенә Лилиягә үзләрен кочакларга ярый, барыбер, ничектер җаннары Хәни апаны өскәрәк күтәреп, аның үзенең стиле бар икәнен беләләр. Менә теге Хәри, яңгырамады, Рәүс абай безгә рәхмәт, менә болай итеп музей ачылырга бүләк итте. Һәм без иртәнге кичә хәтле менә шулай Хәни ападан җырлап яшибез. Монда инде уңайсызрак, монда Хәниф Фәнүктарның шәхси әйберләре, медальләре, Атнабайның медале, соңгы медале, Татарстанның халык медальләре. Бик зур рәхмәт Миндир Мөшәвиевичка, Рөстәм Миннехановка, аларның бөтен бүләкләре шушында. Анан кызларга кызыклы булса инде, Хәнифа Бәгърим Фатыргани, Золото яблоконың духин, бик тәмле. Ул үтеп китсә инде, хәзер менә кергәннәргә мин шулай таныштырам. Шулай ук менә-менә әйтмичә булмый. Төрле сүзләр җитте бит инде, әйме, больницага барып җитмәгән икән, кыз больницага барып җитте, үз аягы белән атлап керде. Кулына шушы күзле киде, шуңа им сезгә бу бик кадерле әйбер, мин берничә ел мен үзем киеп йөрттем дә, калдырдым идем, я югатып куйырмын, шуңа аягы белән атлап больницага килеп җитте Хәнифа. Әмма ләкин Менә бу якта бу якта борылыгыз. Менә монда өстә. Хәния апа бик кунакчыл иде. Ис китмәде. Менә аның бармак очлары гына тиеп китә ризыкларга. Ул кайткан көнне мин әзерләп торам да өстәлне инде, җилиләрне, балаларны, хәнифларны. Ә инде икенче тапкыр инде Хәния апа өстәл янына китерде. Ул үзе безгә әзерли. Бөтен ризыкларга. Шуңа кемнәр ничек аңлыйдыр инде, бәлки дөрестә кебек түгелдер, каядыр музей уртасында өстәл булырга. Әмма ләкин Хәния апаның кунакчыллыгын минем шушында күрсәтәсем килде.

Конкурс бара бит инде. Мин аны теге аңлаттан әйтәм. Таныштырудан гына. Унҗиде ел рәттән Хәнифә атын барыста ия булды. Ул әйтә аның кентеп эшләвендә, матурлыгында, тавышында, моңында, комшашаны яратуында. Шуңа татар җырының бер алихасы булып калды. Шулай ук безнең татар үзебезнең Башкортстанда туган тел хәрбәр ул көтелгән кунак булды. Бик күп менә ул Болгар радиосының менә бу статуэткалары бит әйдә инде. Һәм әйтәсем килә, менә мондый видеолар, видеокассеталар, миңа килгән кунаклар, безгә Хәниф агага килгән кунакларга гел әйтәм, верандаларда, чоланнарда аунап ятмасын без аңлау өчен, алар хәзер сезләрдә юк, кемнәр килә, алып килегез, зинһар, ул монда иң кадерле әйбер булачак. Менә ике, өч туган тетя дип әйтәм инде, ул килде безгә, ул менә бу видеокассеталарны миңа бүләк итте.

Шуңа рәхмәт Миләүшәбезгә, аның бик күп матур шигырьләр яза безнең Миләүшәбез. Әйе, әйе, шул клип өчен. Монда бер бер пишман инде теге Канепан бер ди кушыклары булгач инде үземнең дә уңышлар да куйдым шуннан Галия кызымны. Бәлки карасагыз инде күптән түгел җырлык әле дә катнашты. Менә Марселга рәхмәт. Безнең кызны чакырды. Алай йөзне кызартмады.